Kata miwa kata nyuka moro wamadhe. Nyuka kidhi ruli kucha an ujoga e ot Koro idhi kama. kanisa ni bidunwa An kata adhi nyuka. kuonde na.
Koro idhi kuonde ni mane. An adhi kuonde na. Koro iwuok iweyo nikech ka a. To kul chiemo oro mano dong' ot kanyo no. Oro chatino ok dhi romo wang'eny. Eh, koro fuaturu baba u bende kuma nodhi. An aonge gik manyalo miyou. Ah, An aonge gimoro. koro sani iwuok idhi iwewa ka. Eh, in idwa naweu gi ng'a? Sito dhako ni ma ool man kata kata kata kata timo kala ka. Eh? Kodhi biro ma kodhi dwa kata noko ae to kodhi dhako ni akia notimo ang'o kuma entiere ni aol. Hmm? Jaduong' ni jaduong' ni jaduong' ni seche monge kama ni seche ge mayudo. Ibiro sumo kata gimoro ka. Agolo kanyo.
Agolo kanyo. Yawa.

Eh, Oh, eh, amba antie. eh, to koro To- ipimo nang'o? Eh, mana donge piny tek koda mana Piny simanyi tek na. malich masimanyi jaduong' Donge rori tuwaza unga. iseyuda, jaduong' kende onge kaka nyocha odhi e tich. Man Akia ni bas, mano koro man- Kilgoris kocha.
mano we wadhi otho i jo- jo- jo- odhi odhi otho i jo- jo gini macha macha weri mabe oseti macha oseti to koro Ma- piny dhi come on. nade Ma- Donge ma- piny dhi maber. eh, Eh, koro to koro nyithindo go wachango kanyo ah, gintie maber mm. eh. to koro pangane pangane gine moningo koro
matata aneno ang'o aneno wengena ee eh, kawuono ni ta akwero miyoni miyoni owewa gi kech ka ni mae tich mobiro tiyo ni owuondre ni odhi manyo gimoro oket nwe mesa

mm. eh, mane adhi manyo ne mineno ka an kucho mm. eh, koro leng'a leng'a doga doga e ot kacha adhi manyo eh, adhi koro adhi sawa mandas kende mm. sawa doga doga e ot ing'i na nyithindo go ing'i
To ideko manade yawa. Iwe rigo, nyithindo ma tinde ging'e ni be nyalo ketho ne ji dak. Nyithindo be nya ketho weche mang'eny. Nyithindo Koro- ma ma ma ni- ma ma Koro- ma koth jaduong' ni. Donge en koth jaduong' no but ni wiye Jaduong' be ok walo, jaduong' be ma walo. Nega koro keti kech, kech negi. Donge no Watim kaka- mane kaka koro? dhero ma Sewe nyathino donjo ot.

Eh. To wuoche machalo mana mag nyawagire monyonore onyonore ka gi eh, maneno mana ka wuoche nyawagire ni. Ang'o ma dhako ne time tima wembe ka? Magi ang'o mane timore tima wembe? Ang'o, ang'o mane timore tima wembe maneno gi? Ma ma wuoche dichuo mogorore madongo dongo ni. Ma wuoche dichuo. Wanyonyi, wanyonyi oroma, wanyonyi oroma. Ma ma nyawagiri. Sandak ma nyocha eka anyiewo. Nyaka kaka wuoche lowo golo nyaka kaka bath sandak osebarore. Ma hee ya Nyasaye achiel ya. Hey! Oweni nyocha adhi mabor. Ka nyocha anyise ni adhi Nyorobi buore. Oweni adhi mabor. Sani e okel chako kelore gi chwe tie mambe tie mambe ma nyocha eka aywe maber kaneno Raila gini kaka iiko. Yawa magi to koro aneno raga ng'ogi. Esa chiel odwa ng'eya to nyathina ma manyonyi dwaro ang'eno ok dhi ok dhi dhi pimo na te. Wena bere be. Ko ma ma e dala dong' e dala. Ah, ma tang'e maber ni ma.
Koro adwaro ni feel at home.

Nyasachiel wang'ni wang' to dhako ni an ema itera dalana to pod angima itera dalana to pod angima aisuru itera dalana to pod angima Manyonyi ang'o? Ang'o? Mos ane nyathina, ang'o motimore? Mm. Mama oshalo wuoyi mo- min- wuoyi moro ot ka- Kuodhna ne, kuodhna ne awinji. Mama oshalo wuoyi moro ei ot ka a. Eh, Obiro ni to kona niya, akelo babau manyien. otimo ang'o? Oke- ne to owacho niya, okelo babau manyien. Ni Okel ang'o wa? ba- Ni babau manyien.
Nwa ane nyathina.
Ni babau manyien.
Babau manyien to pod angima. Ikelo babau manyien i- to pod angima nyathina. An kamano. ikelo babau manyien to pod angima Rita, timne arita arita kanyo dakika adi Dakika achiel. dakika adi Dakika achiel.
Hey. Hey, man mane gima timore e odni nyithindu moko dhi kanyo Gin mana yie kanyo. gin e iye ka Eh, an nyawa mana gire dam bopando madam. dichwo e iye ka Eh. Aye suru wadhi. Sawuono ok adwa, ok adwa weche mang'eny. An ma nawacho maber to chief nochwada, chief nochwada, chief nochwada mok bere bere. Kawacho ni asiko kagone ji koko, an jaduong' mar alep mowe dhako mok ywe. Kawuono gima nyawagiri otimoni, ok nyalre. Wadhiyo. Ng'e niya, adwa ni ibedo nyathi modimbore. Kik ikaw wich jowagireno. Nyawa gire we kaw wiye. Awi bedo nyathi modinjore. Lu. Lu tienda ka. To dala chief manena nena ni chief. Dala chief ma kawuono tura tura gi pini. Ang'o ma ti- chief? Nyasaye achiel chief wuog ane. Duol machalo ma duol jaduol. Achwanyora chief anyisi ni achwanyora. To wach mane? Anyisi ni gi ochwanyore. Eh, the most kaka gi ochwanyore Nyasaye achiel ochwanyore chief macha gi mok nyalre. Wach mane? Anyisi ni chief macha gi mok nyalre. Ok inyal bedo ni ja sirkal ibedo kama eh. to ata sandora kama chacha. To koro anda ng'e ana koro ng'e ni sira ingo dala. Chief ok anyal bedo kaka inena bedo cha Nyasaye achiel ok anyalre. Oh litna litna utama kata pimo. Wadonjo ni pimo wach.

Odonje iya. Iya manyo chi neno ka chwe, sani aduogo adhero. Eh. Odonje iya. Eh. Anyisi ni awuok nyathina mineno pod tin ni. Hmm. Awuok adhi amanyo ne nyithinda. Hmm. Sama awuok adhi manyo ne nyathinda ni, to wuod iluongo ni wanyonyi jaduong wanyonyi eh. jaduong wanyonyi mayalo kako kwesi ayudo wuoche ne tima wembe eh. tima wembe na maywe ne chunga chaki kigo wuor anyisi ni nya ni achwanyora chief chief late na maradier late na Lit na akia gima anyalo timo e chunya. Eh, to ma koro wach matek mi itero kanyo yawa. Kipana ngeri chief wang' cha ne chwada ka asika go ni ago koko kuonde ka. Mm. Na wang' ni kawuono chwanya, yani ma odonjo na chief. Awuok adhi manyo chief. Kam sama awuok adhi manyo dhako to kelo dichwo e ot. Nyathina matin ni ma romo ko bedo bathot ni en ogole oko ni ok oningo tiwinj weche ma joma dongo.

Ing'e gima timore? Mm. Ang'e ni an an jaduong' ma otegno. Mm. An jaduong' ma matimo ang'owa, jaduong' mong'e manyo gimoro. Gima nyalo madho kik thagi. Aparo kodi ka wao kodi lweny mar ariyo. Kata bed ni mano kik thagi. Wan joma nogo vita jer, iparo kaka inwago kodi lweny vita Jerman. Ing'e ni ane ni ki iwinyo bwana cha ng'ute. Hey, ma dong' wane jomoko mane dhi Russia gi ng'ato ni bolo yeng' cha. Eh. We tieko, we tieko. Sani eka koro ineno ka aduogo ni koro ati. Mm. Dhako ni dwa ni runda runda ni. To mm. chi pod ngima. Dongino ka mano timore to pod ngima. Ang' na nalo kwajo.
Luna ka we dong' chien. Ine sani ne tie sirikal. Ne kalka.
Luka.
Ine tie sirikal kik ibed gi luoro. Hey. Chief anyisi ni dhakono Hmm? ya wuod wanyonyino Hmm. bany gima inyalo time nyasachiel nyathino chief mae rangaja ineno ma Maera ngali. Lwaluwa ne omonye luka Nyathini kalka.
luka in sani anyisi ni in e tie sirikal kik iluor gima nyalo wagire nyalo timi sani onge in e Ah, tie onge. sirikal Mm. chief mae dhoda Omae dhodi.
king'iyo dhoni chief Mm. dhine

Chung kanyo. Ida ring, gane sirkal bade boy.
Chief, Eh, ineno gima timore? eh. Mae wuoyi ma ketho dalana. Jaduong' Wanyonyi ketho dalana. chief weche Jaduong' no. Wanyonyi ling' ma sirikal. Jaduong' wanyo ni Le. lingane mondi. Ling' mosane ma wuoyo. Chief, Eh, eh. akeli kaluwore gi gima dhakoni timo dalana ka. Mm. gima dhako ni timo dalana ka ema omiyo akeli dalani Mm. ma iluongo ni jaduong' wanyonyi Eh. jaduong' wanyonyi ema ketho dalana Mm. jaduong' wanyonyi pi ma ka wuok to biro e dalana Eh. jaduong' wanyonyi tero dalana ka pod angima Mm. jaduong' wanyonyi itero dalana to pod angima Okenwachmine ni parono. Nino nino gima Ondido bi timo. mane ni mos ma Eh, nyathi nyathini wachane.
bi bi Sani ng'eni na kech. wach matek ma wach matek kijiwori bed ing'eyo ni ma in e mbele sirikal Wachne gima ne neno gi wang'i. Naneno. Mm, sori bute ka.
Wachne. Nayudo ka tie maembe kucho. Mm, ko- To gibiro ni to adok ei ot. eh, To ka chopo, to mm, gikona niya, eh, ni yawane dhoodni. mm. To ayawo, to gikona ni Apenjo ni madong ni, ni madong baba u manyien. Ni nyise ga nang'o?
Ni yudo ka inyiso inyise nang'o? Koni ikone niya. Eh. E to jaduong' no jaduong' no dhi kure ni jaduong' no dhi ete. Odhi kuro odhi onege kare bose mana ti. Ni ma koth ng'a? Ma koth jaduong' no ba owalo ma Iwinjo? Chief, Mago chief miriambo iwinjo? lilo. Mago kata Ling miriambo mos lilo, ne Steve. nya, Steve. ne chief liu ling mos Nyathino anyisi. riambo. Magi mawacho to kendo anuoyo. Eh. Awacho gi wang'a to kendo achako awacho gi gima wuok e wiya. Eh. Anyisi maber ni mtoto ni malaika. Gimoro amora mawuok e dho malaika en gimoro adieri. Kineno nyathini en nyathi matin. Gimoro Sami amora wuok nyathi ne malich. ling mos. Dhogi jaduong' wanyonyi, dhogi ok bi Jogi biro ketho ni in. Eh. Dalana kaka ineno ni ketho dalana no, bed ing'eyo ni imbe mari biro kethi. Eh. Kaka ineno ni ketho mare e kaka ibiro keth mari. An sani e akawi to aweyi e lwet sirkal. Nyawagire akawo chief gima adwa ni timna adwa ni chwadna nyawagire boka to jaduong' nie adwa ni nyisna goyo orite dalane owe dalana gi kwe Koro ne, Chief. ne, neno chief. An Koro awe chief- tich e lweti.
Koro, koro, chief, wawa wawuo. An kana biro ka, nokabiro yo marach, nobiro mana loso weche moko matin, to be nadok adoka. chief To nyisa ne uke mogeng'o dhoot.
chief Ne uke nyisa mogeng'o dhoot. nyisa ni sound miwinjo ka ywagore ot kaka Jaduong', Eh.
gimitimo ka ok en gima ber. Ah, jaduong', chief, Iwinjo? chief, winja winja.
Eh. Ibi, ibi nyalo understand kaka ng'ato nyalo wuoyo. Eh, wacha dongo ka an ok anyal timo gima rach ne jaduong' wa jaduong' wacho To ang'o muloro ne dhoot? Ang'o molure dhoot? Auka, uko muloro dhoot Gima ne- Nyisa ne ne- ling mos chama nyathino moro. lero maler ne Eh. ne manyonyi. Ng'ama noloro dhoodni. Nyathino Sama nyisa- nogoli ni nyathino- wach ni nyisa maler ni nogoli ga oko kidhiri. Gikas kosegoli oko gichamo korang'owa kor nindo gichomo kor nindo chief inge- ne mama ni awacho ni duoka onge kama idhiye duoka duogi Chief no ken wach muma li, matong ibukri abuka ni kore gini. chief iwinjo Chief, no ken iwinjo.
wach muma li. Iwinjo. ing'eni jaduong' ni toke oruodho Ah, jaduo, chief jaduo.
ineno achayi mochayago sani odwaro kelo nyaka e sirikal Eh. achayi michayago ibwe ni biro chago nyaka sirikal ineno jaduong' ni e chief Jaduong' mineno jaduong' Wanyonyi ni. Mm. Jaduong' ne oseketho dalana. Jaduong' Wanyonyi ni ka nikonya chief ing'e ni ne ma nikonya ir jaduong' Okelo ka chano nyara machieng'. Eh. Ne aya e stress no. Mm. Sani e koro dhako ni e be chanda gi jaduong' Wanyonyi. Jaduong' Wanyonyi
Weche iloso mos jaduong'. Jaduong' Wanyonyi ng'e ni isekelona mirima Weche in. tero mos jaduong' tere atera mos tere atera mos iwinjo Jaduong'. chief kik ithale hapa An gi sasa. mirima mopong'o chunya mokane. Chief an gima dwani nyisi. Eh. An sani e dalana ka agonyi thuolo. Dalana ka sani e in e mitawala. Anyisi ni chief aketo jaduong' wanyonyi e lweti Eh. pamoja na nyawagire be aketo e lweti ne kal ka dhakoni kal ka Tung buti aira. an chakre sani aketogi e lweti Eh. kata ginyalo togi gimoro matin togi chief aketogi ang'owa e lweti Idi beda beda mos.
To waloso- waloso winy. Jaduong' koro inaona tim na gi nang'o? Jad- chief ne gichwadore del ei oda ka ne gichwadore del ei oda ka ne chwado gi nyundo manugoyo oda nyundni manugo oda kano kane Apenjo ni nyundni manugo oda kano kane? Ne mamani, nyundo manigo i oda ituomi gi nyundo oda chalo kane? Dong' ni neno. Nok awinji.
Nok en nyundo miparono. Ne waloso mana gi Ang'eyo maber ni ok en nyundo maparono. Eh. In ing'e ni nyundo mane maparo chief. Onge wach manyalo wacho mang'eny. Ika uwacho weche to mirimba mako chunya mokane. Kazi ni kwako. Jaduong'. Ma- Ma sirikal. Ne. Ibri ok ok ibi tony in. Wang'ni. Wega.

in in sani aketi e lwet sirikal owe ni bere bere nyawa gire chief in ing'e naluori ga in Waluorore gweng' ka. un mane wago kodi vita jerman Eh. ing'e ine mane igola oko Mar atari.
wanyisi ni chief
chuori e ma chuori piny ka wago mbaka matin Dong.
chuori piny Ei yawa. Yan jogo ketwa gi tich matek Kani mineno manade. ni mineno ni chi.
Jaduong'. Dhako ni oroma mineno ni. Dhako ma nyawa gire gi. Mane kaka mon en mon matinde. Ei yawa. Eh?
Dhako ndio danjalo man wago vita jeno man wadhi nyaka Russia gi Busia Gino mwadhi gineno. wadonj Kenya town. Ogi- Ogineno lwenje kabilago.
Uwe ni bere bere. Aisuru. Chief, Jaduong'.
to wadhi kama kanyalo yudo ni ne manyonyi donjo ot. Eh, Nyawagire. Wuog oko. Wang'i ochako chikre in. Wang'i ochikre in. Wang'ni ka wang'i ochako chikore. Idhi dok idak gi chief. Wang'ni adhi teri e lwet sirikal. Ka kineno aseluoyi e lwet sirikal no. Achak ayude wuoyi moro amora madak ot ka in.